Li smajtu dat terminu whataboutism. So, eh, tipo, eh, bl-Amerikan tipo, tipo, eh, yes I am, but what about you? Right? So, jiena, eh, u din hija xi ħaġa li aħna konna nipprattikaw. Ma tarawx tagħmlu intom. Eżatt, eżatt. Ġifieri jiena it-tifel u t-tifla jamlu għal-ħin kollu, spex ta' spex ta' you're stupid, yeah I'm stupid, but what about you, you're ugly. Ehm, ma it-tfal tiegħi ma jinstamaw xek jasra, ma ħafna iktar ehm, elokwenti minnek. Imma eh, u simpatiċi minnek. Eh, imma meta tara per eżempju dibattitu fuq l-istazzjon nazzjonali, ħafna minnu huwa dal-whataboutism li konna nipprattikaw. Il-playground tal-iskola.
Eżatt, fil-bitħa tal-iskola. Il-bitħa tal-iskola.
Eh, li hija li hija sfortuna li li flok ngħidu again naqra marbuta mal-idea ta' responsabilta eh, li inti ma tasalx tajt taf xiex men. Hija, Dak il-fuckin' Mater Dei kien fuck up, ma kellniex nagħmluha dik tal-Mater Dei. It was shit and it was shit because of this, this and that. U jien, u niskużaw ruħna mal-poplu u din xi ħaġa li kategorikament ma nixtiequ qatt nerġgħu nagħmlu and we're gonna move on from here. M'aħniex kapaċi nagħmluha, men. Le, m'aħniex. M'aħniex ta' parsi ma qaluwiex. Ta' parsi ma qaluwiex u nkomplu spex ta' niksu l-xurxin bit-tajn. E, u din nuqqas ta' sinċerta, jiena jiena mill-ottika tiegħi, ġifieri mill-konverzazzjonijiet li kolli jiena fl-inbox mal-nies, li huma volumużi u l-konverżazzjonijiet li jkolli fit-triq man-nies li huma again volumużi fil-gym, għand il-grocers u ta' kull fucking demografika, jiġifieri anzi jiena l-għaxqa tiegħi jiena noqgħod ta' Sliema u ġieli ninżel Tinie Point. Eh, bit-tfal, għax hemmhekk għandhom bitħa mm. kbira insomma whatever. Eh, u tiġi xi mara hekk eh, middle age, forsi pushing the upper limits of middle age, Christian conservative hekk. Ah, u fi żmien kaxxaturi, issa taf kif nitkellem fuq kaxxaturi, speċa ċajtlina, u tiġi fuq hekk inkis inkis, isa isa isa bejb mistħija u bejb naqam qarbizza. Isma, narak daħin. Sewwa tgħidilhom grazzi. U taħrabli hemmhekk. Il-fatt li u mbagħad nibda nimmaġina din il-mara bil-cardigan bid-domna qed tara kaxxaturi hekk titk tismagħni nitkellem fuq kemm nagħmel sex mal-mara u titħaq hekk bil Mela titħaq eh, eh, eh, fimni.
Se- Li qed ngħid hu li n-nisa qed jin- qed jinte li In-nuqqas ta' sinċerità li hemm fil-landscape politiku naħseb in-nies iktar ma jmur aktar tintebħu u dak huwa it's a good side effect ta' dal-aċċess eżaġerat li għandna għall-informazzjoni. So the downside hija misinformation. It's a double-edged sword. It's a double-edged sword.
Da kollox hekk.
Kollox hekk. Però sa' stannuj, stannuj nies li għalmenu jiena nemmen li jiena bniedem ta' rieda tajba u bniedem b'ċertu fakultajiet u ċertu talenti li nieħdu opportunità mill-lodda biex in-narrativa spiex ta' Ejba, però, però.
Inqarbuha iktar kemm jista' jkun. Ovvjament, aħna m'għandniex il-poter. Il-biċċa xogħol di li ma Il-politiċi għandhom ħabta jħawdu l-affarijiet. U però l-affarijiet huma sempliċi ħafna. Sempliċi għaliex il-politiċi xogħolhom l-ewwel qabel kollox hi għandhom ir-responsabbiltà għax huma la għażluha min-nies eh, għandhom iktar suppost għandhom ikunu iktar intelliġenti min-nies. Jafu jafu li qed jagħmlu l-ħsara. Daw illum, illum il-mentalità saret kemm se nakkwista voti. Insejna l-pajjiż u dik hija fatt. Insejna l-pajjiż kompletament. Illum ħa nara kemm se nġib voti f'di. Jew inkella jekk ġara xi ħaġa ħa nagħmel pereżempju Bieraħ lula rajt ġismu ta' Rosianne Cutajar qed titkellem fuq il-xajduna tal-. Prostituzzjoni.
Tal-kannabis li tiġi legalizzata. Meta ħarġitu da? Wara li faqqa' l-iskandlu tagħha. Mela taf, u dik il-problema li anke l-ġid li jagħti.